Batai vhesi zvino. Kwanzi, In the spring of the year, the time when the kings go out to battle, nguva iyi yanga inga nguva yekuti madzimambo aibuda achienda kuhondo. But, yeah, okay, okay. Let us first read this way. Now, inokona nyaya kuti David sent Joab

Nhai, nhai mambo David. Vhesi 1 iri kuti iyi ndiyo nguva yekuti madzimambo aienda kuhondo kunogwa aibuda ono mind you madzimambo hondo dzakare dzainzi mambo ndiye ainotungamira hondo onogwa apane pachigwa hondo anenge aripo ndiye anenge akalidha but tsano david vano vanoita dambudziko one rekusara kumba votumira varanda vavo kuti vaende kuhondo ivo vosara vari kumba Vakakoniwa kufifila responsibility yavo pakutanga, vanobva vasara kuJerusalem votumira vamwe vose varwi vehondo nemakapteni nema avo nemaleaders avo voenda kuhondo, ivo vobva vasara kumba. Nhai mambo David, muri kuitei kumba vamwari kuhondo? Aren't you supposed to be leading the, the battle? The moment yatiri kulega behind, the moment yavari kusara vari behind, ndipo pavari kutanga kuita dambudziko. Eh? David unosara aripo. Now unoti asara zvinonzi rimwe zuva unoti achifamba ari pamusoro pemba yake imagine kuti yanga iri skyscraper or whatever yanga yakati kwirirei semba yamambo plus zvinonzi yanga ari pamusoro pakakwirira which means kuti yanga yakati kwirirei imba yake Semba yamambo. Unoti ari pabalcony pake kana kuti waiwevha paveranda yepamusoro paanga ari achifamba famba. Unobva ati dhiva dhiva nemukadzi wauriya achigeza. Nhai mambo David, mambo sarirei kumba. The problem yatangira pavasara kumba nawo vakusangana nemiedzo. Ndababa haasi paright position yaifanirwa kunge ari aikufanirwa kunge ari kuhondo David ndokwaifanirwa kunge ari achitungamira hondo yaIsrael but wadisaidha kusara ari kumba nhai tsano zvamaimbofasta zvamaimbonyengetera zvamaimbopisa zvamaimbomhanya ndiani wakati chimirai zvamabva paposition ndo here pamufanirwa kunge muri paposition pamuri apa ndava ukawanikwa usiri paposition pane danger Nda zvakakosha kuva pa right position at the right time. Ndo zvakakona kunzwisiswa na Mambo David. Navo vanosangana ne ma consequences avo kuita leg behind ekusara vaiva. Vanoti vaona mukadzi wauriya achigeza. Haa zvinonzi shoko raMwari anga akanaka tsano vabva vamuchiva mwana wavanhu apa vari kuziva kuti mukadzi wemunhu ende zvinonzi vakanoenda vakanotuma vanhu kunoinkwaya kuti vanzwisise kuti mukadzi waani vobva vatoudzwa kuti mukadzi wauriya no, nozakana chivi so cha, wakaipa kukwidibira so David unouya unotuma nhume dzekunoti vaite research kuti mukadzi wani waudzwa kuti mukadzi wauriya audzwa kuti mukadzi wauriya unoita chivindi pamusoro pazvo chokuti mudane yauye kuno but ari kunzwisa kuti uyu mukadzi wemunhu yeti unoti ngaawiswe kuno obva avata naye but achiziva kuti mukadzi wemunhu Haa unoziva dzimwe dzenguva patiri kufamba mugwendo gwechikristu pane pamba kuti wakai pangona kukwidibira so unyatsonzwa kuti chandiri kuita chivi ichi but unova amene chimwe chivindi so chaunoita ramba uchiita chivindi but uchinyatsonzwiswa kuti conscience dzako dziri kuziva kuti ichi chivi chandiri kuita Zvatangira pakuti mambo vakona kuva paposition yavanofanirwa kunge vari vakona kuva kune vamwe varume kuhondo kwavanofanirwa kunge vari now inzwa anzi david avata naye mukadzi uyu nati adzokera kumba unogara eh, hameno kuti wakanogara nguva yakareba zvika unobva akonsiva mwana kuti unobva abata pamuviri na unotumira soko kuna mambo david kuti unokwashata ndava nepamuviri David, Unoona, zvoita chivi chinoramba chichingokura so. Kana tikabvumira kurera chivi, tikagara totendera chivi kuti chigare matiri, chinoramba chichikura chichimultiplier. David, Unoti aona kuti zvinhu zvashata, unoda kushandisa simba rake roumambo kuti aparadze. Uno, wa, wabva kuupombwe, wava kuda kuinda kunouraya. Zviri kuramba zvichingowanda so, zvichingowanda pamusoro pechingwe, achingoskima. Nonzi, unoti, danai Uriya kubva kuhondo kwanga ari, auye kuno. Plan yake yakanga iri yekuti kana Uriya auya, Uriya achaenda kunovata nemukadzi wake. Zvoita senge imimba yaUriya. But chonakidza ndechekuti Uriya haana kuenda kumba, akavata pagedhi pamambo. Mambo vanoti vaudza kuti Uriya haana kuenda kumba madeko, wakavata pagedhi penyu. Unobva adana uyu kuti kwauna kubva kugwendo here kana kuhondo nemhaka yausina kuenda kumba. Uya unoramba kuenda kumba obva aronga futi rimwe zano obva amujakisa obva amupa waini nezvakasiyana siyana but still uriya haana kuenda kumba mind you mambo uri kuzama by all means kuti akave chivi chake ndava shoko ramwari asi shoko ramwari rinakidza chinhu vanoti hakuna chinoitika pakavanzika chisingazikamwe najehovha ndava jehovha vanoona pose vanonzwira even itso nemwoyo vanogona kunzwira even nemundangariro wemunhu But tsano David vari kukangamwa kuti zvavari kuita izvi kune ari kuvona pane wakatarisa. Vanoti vaona kuti plan yekuti Uriya aende kumba yaramba. Choshamisa vanoti hazvivindi zvokuti Uriya gara pano enda kwemazuva maviri ndichakutuma netsamba yandichakupa kuti udzokere nayo unoipa captain vako. Ah, mutsamba umu makanga makaplaniwa uriye havana kuziva kuti tsamba yandiri kugamuchidzwa namambo david yakasenga rufu gwangu ndava uriya ndiye anotumwa netsamba yekuno yenyuzi dzerufu gwake maindiu kana chivi so chava mumunhu chokonzesa kuti munhu achinji ave kana uyu achinji ave nosa Pa, pa this moment David akanga ava, akanga asisiriye David watinoziva. Utsinye hwakanga ava kutanga kuita, ungati unotuma munhu netsamba, tsamba ine rufu gwake mukati, ndiyo yauri kumupa kuti iwe enda nayo. Ndava Uriya haana kakuvhura tsamba iyi, ende akanga asingatenderwi kuivhura. But unopiwa tsamba, tsamba yakanyogwa kuti murume uyu muisei pamberi panopisa hondo, aurawe afe asadzoka kuno. Uya unogamuchira tsamba haana chaakaziva unomanya netsamba iya oenda kunopa captain vake. Captain vachiverenga nyaya vanobva vachinja position yaUria. I understand kuti hapasipo paakanga achimbogwa hondo ari but vanomuchinja position voti shamwari kunge tsitsi kunge whatever voti shamwari kana kuti pamwe vakadomuti ivo ndounonyatsogwa zvakanaka uya uende paposition iyi. Captain vakanga vasina option ndava icommand yakanga ichibva kuna mambo. Vanotora Uria vomuisa pafront line vachinyatsinzwisisa kuti apa inonzi eh, aim yatinayo ndiye kuuraya murume uyu but zvakadaro havakanga vasina option yekuti varege kuita ndava simba racho vakanga vasina zviri kubva kuna mambo david vanotora uriya womisa panopisa hondo uriya wobva aura wobva afa havamdikani ndiri kuti Patiri kumhanya this race yechiKristu, patiri kufamba naMwari, patiri kumhanya tichipisa apa, patinenge tichipisa tiziva Mwari apa, tinenge tichishanda basa raMwari zvakanaka. But the moment yatiri kuita leg behind, the moment yatiri kuzorora, the moment yatiri kuneta, hama mudikani, ndo wakaipa paanomaker sure kuti astriker ndavaononzwa kuti the moment yatiri kupa tinenge tichimanya apa tichipisa tiita zvose apa hagoni kutibata but the moment yatinoti tanyara ka kuti tazorora ka kuti tarelax apa Patiri kulega behind patiri kunge tiri paposition yatino patinenge pave padzimwe dzenguva patinoona kuti hatisi paposition ati mazuva ano handisi pandofa nguva ene unonyatsodoziva kuti apa ndisi paposition dhavhiti vaidozviziva kuti handisi kuhondo of course vamwe ndavatumira kuhondo but ndofa nguva kunge ndiri kuhondo handitoriko saka hapana pokuti unombofungidzira unonyatsodoziva kuti level randinaro mazuva ano pandofa nguva kunge ndiri hapasi papandiri mazuva ano Pa that moment ndopari critical ndopane danger ipapo. Ndawakaipa ndopaanotsvaga kuti paradza ndava tinenge tisina simba ka kuti tinenge takaneta ka kuti tinenge takati zorore. Saka ndiri kuti kudii ngatiregei kuita leg behind pazvinhu zvaMwari. Ngatirambei tichimanya of course tiri toga hatingazvigoni ngatikumbirei Mwari kuti vatipe simba rekuti tigone kuramba tichimanya tisazorora tisaneta ndava shoko raMwari pacharo rinoti zvamaimbomhanya ndiani wakatichimirai. Patiri kuramba tichimanya mu this race ngatinzwisisei kuti ngatirambei tichimanya now the moment yatiri kuita leg behind the moment yatiri kusara ndo wakaipa pari kuuya achitiidzi tikazoiverenga tichienda kumberi zvizhinji zvakazoitika devitaurai samwana vavanhu mwari vakazotumira vakazotumira muprofita kuzomudza chivi chake of course akazotendeuka hake but mwari havana kumuregerera pane yavakaita zvinonzi mwana uyu wamakaita uyu wamakaita uyu wamatanga kuita uyu haasi kuzorarama uyu haasi kuzorarama nekuda kwekuti makaita zvisina kumira zvakanaka of course akazoita hake umwe mwana anova anova solomon nemukadzi uyu but the first wawakatanga kuita uyu wawakaitira muchii wakaurayisa uriya uyu wakanzi haasi kuzorarama And David tikanoiverenga kumberi akazama kutsanya akazama kunyengetera kuti mwana uyu asaenda akazama kuzvinyima zvekudya akaramba chikafu akadii but Mwari vakati uyu haasi kuzorarama nokuda kwekuti makatadza pamberi paMwari vakamuregerera but vakati uyu haasi kurarama. Saka ndiri kuti kudii? Of course Mwari ndiMwari vanoregerera. Of course Mwari ndiMwari vane tsitsi, ndiMwari vane rudo. But guys, ngatizamei by all means Mwari vachitibatsira kuti tisaita leg behind. The moment yatinoita leg behind ndo panotanga panotanga mahwani ose. Ndo patiri kutanga kuidzwa nowakaipa. Ndo patoti vamwe vaenda kuchechi iwo ndo panodecide kuti anasi ndombosara ndichiita one two ndo pari kuuya muedzo wacho iwo warega kuenda kunoungana nevamwe iro shoko ramwari tiungana iungana yekuza nguva kusati kwasvika Pauri kurega kuita zvawangafangwa kuita mubama Mwari, the moment yauri kuita slow down ka kuti umboti ana hazisi kuita. Ndo wakaipa pano tindawana opportunity yekuti ndikuatange. Saka ngatigarei tiri alert hama wadikani. Ndashukura Mwari kuti hatizivi zuva kana nguva. Mwanakomana wemunhu achauya tikatarisa Even vasikana vaya vashanu vakanga vakangwara hande vakanga vakapusa. Vakanga vakarindira vose chikomba but pakaita dambudziko rekuti vane vamwe vakazoneta pakurindira apa. Vaneta infact vose vakavata vavata but panozouya chikomba vanomuka kuwana kuti vamwe vanga vasisina mafuta. Saka moto wedu ngaurambe uchipfuta. Ngatigarei tichicheka kuti mafuta achirimo here. Shoko raMwari richirimo matiri here. Mweya waMwari uchirimo matiri here. Patiri kufamba Tichiri kupfuta here kana kuti adzima oiri ichirimo here zvinofanirwa ku hakuna anozokuchekera izvozvo iwe ini naMwari wangu iwe naMwari wako ndimi munonyatsonzwisana kuti ano mazuva ano zviri right mazuva ano no ndiri kuita leg behind hatidi kumbonyeperana hakuna amwe anombozouya achikuevaluator kunze of course vangauya vamwe but iwe ndiwe first evaluator iwe naMwari wako unonyatsonzwisana kuti aa ah, pandanga ndichimbomanya paya ndaimbodai but mazuva ano handisisiri kuita Mweya waMwari utokuudza kuti no apa wadzokera kumasure apa hausisiri iwe but dzimwe dzenguva tinongoita nharo samambo David kuti unonziva kuti ndofanirwa kunge ndiri kuhondo but unoita chivindi chekusara kumba instead yekunge achitungamira hondo ogara kumba saka ngatinzwisisei kuti this journey yatiri kurarama this uh, life yatiri kurarama yatiri kufamba tiri mairi Kana tadecider kugamuchira Jesu, kana tadecider kufamba naMwari, ngatichikumbirai simba kuti Mwari vave nesu, vafambe nesu, tisadzokera kumashure. Ndipo patiri kuita fall back, patiri kuita leg behind, ndipo pane danger ipapo. Thank you for your time, thank you for listening. I hope uh, this message will help you. Uh, I hope ichava mbuva yeupenyu hwedu patiri kufamba tichingosimudzirana a tichikurudzirana neshoko ramwari hakusi kuti ndinoziva ka kuti ndinogona but kungori kungoti tingosimudzirana mwari vachitibatsira tingosimbisana tingorangaridzana kuti tichine kwokuenda kwatiri kufanirwa kuenda hatisati hatina kuuya kuzogara pano pasi nekusingaperi tine kwakumusha kwatiri kufanirwa kuenda tiri pagwendo ngatiregei kuzorora tozorora zvachose tokanganwa kuti tiri kufanirwa kusimukira negwendo gwedu uh,